Matiang'i abanto korende gusii kare president, eeh bono. Matiang'i should be in Lodwar, coastal region, Nairobi, Boikoyo ime, mpaka Sigisi. Naye Minnesota bono ntomonyora, abanto ba Minnesota Matiang'i kagocha omoseri agende New Jersey.

Tingirete iga ngorigereria, but yang'ea gokwana ekegusii. Etabia eye yokoumera abagusii boka kera ase, gusii engima in general kwa jumla toigwananire ng'a, onye tori na matiang'i, I want am. Toigwananire ng'a igoro pi, boki mbokia matiang'i, nki rende ogokora ase abagusii. Inki ogokora ase abagusii? We are done, ekina twanachire. Taibo? Ekina onye nintwe moranache igoro, inche nanachire ekina buna mokwa, natebire naki, minto, tata na abana ba minto bonsi pi, matiang'i, we are done. Igo bono matiang'i you should not be engaging abagusii ng'a nabo okorigia mokogamba nabo. Neba nconflicts chire gusii, tari matiang'i ogocha kosolve. What should I do? Number one. Matiangemeete gw'empower omogaaka okorokwa ng'a ongeri. Ongeri abe empowered, nere ogokwanera abagusii, tari baria bare gusii yoka, abagusii bare Nakuru, Kakamega, ongeri obwata oboke mambia na etimu yaye oumere abagusii bare Nakuru, oumere leaders bare Nakuru, oumere abagusii bare Nairobi, oende Rongai, oende Kawangware, oende wapi, oumere abagusii, obarete enyomba ya gusii onyerete amo. Ongeri nere tobwate bono iga ore omogaka omong'aini kabisa amongst many others barabase kodelivera amatiang'i gusii yonsi. Simbaraterire kabete omonogeri agachia konogera ruto inki totako tokorosiria omonogeri oito igaa ogotonogera buna gusii oywo oreng'o Sam Ongeri. After twatwarire Sam Ongeri. Onge eria atware etimu yaye ereach out whenever there are conflicts buna bono leaders bakorwa namatanga o pronounce naye oteba no we don't want binto buna ebi bikorekana ase amatanga. Tari matiang'i gochia gokwana korwa Nairobi gose ache gusii gwa address. Kero bono ebinto biga ase ne gusii ng'a two term what nini oche otebe abagusii ng'a imokagenda chi mekutano eyio ikare chibesa lakini mokorwa ororo momanye egento igoro aria ng'a tokoa matiang'i simple and clear. We need omogaka gete ore well structured buna Sam Ongeri. Ogoikaransia abangwana buna Apoko basirete abatebi ng'a na abagaka ntobanetie ko korora gesaku kia gusii iga. Abagaka ng'a totang'aine motwe koraa vijana kobatebia ng'a gusii goika echamba. Tari ng'a abagaka nabo batang'aine bagotwatanana, baba Apoko. That one should be very clear, omonto buna Asimba aratie asari no go understand ekijana ekiato Nairobi aa, lakini omonto buna Apoko no, arete abagaka amo, buna bono nakorwa, I did a video last time ngabatebi ng'a tobwate abagusii ang'e batato batenene ekerogo kia obochumbe, makana, oyo okorokwa ng'a Jembe Mpya. Arama the current sitting MP ere naro onde korwa Doctor Gikenya, ng'a nere bonsi pi obochumbe bataete bwa Nakuru West, Town West. Ase buna ayio bono omogaaka o Ngeria are gocha ekaranse ense nabo abatebie ng'a tiga obochinga, ekero eke ngosiri tore. Ekerogo eke ngosiria tore, motige gosori. Chora oyomo gose statistically oria oroo moigwanane ng'o ogotigara. Bakoba magana batato giachiire, naende ntogotwara monto ime chumba iga kabere. Benefits chiria chinke chinke tokonyora chiasirire.

Baria bande bagocha banyore ore omogusii naro ore well structured, that is important. Korwa bono chikampeni eki chikong'ea kwanyora ng'aki esauti ya vijana nero. Gose buna bono abanto evijana biga ase ene I was being contacted nabagusii vijana, abange sana bateneine obojumbe, na echio bo MP obo chi ebirogo ao ao. Abanto buna abwo mbaganetie rirogi ase bako anchored

tomanye gocha abang'ina. Buna bono abang'ina b'ekanisa iga aria gusii, ba ebinyoro, ba ebiombe, mbabato onyore omonto okobarangeria emeeting, naye bane omatiang'i obabeke egetiyo obakwanera. Omong'ina buna oyio nabwenerete gotoka, otabwati interest chia siasa, omong'ina ore. Ore well organized bw'amasikani oamoete ng'a amachiangi togokonya. Akaambe n'abasio baye abatebia ng'a 2027 August buna egoika iga gogosoka korwa nyomba bwate omogaka okoba okoboko. Gokora ng'a aria buna omonto orake two term bise ekebande. Kobogete ng'a ekero omogaka oyo enchera agokwana ochire goakera Ruto ekura bise ekebande. Kegokenda goaka ekura kebande nkeiyo. Abang'ina naba moimu, so totware omong'ina ore well empowered ogochi gokwanera abang'ina bande, na abagaka babo nyomba abatebie ng'a mogende chinyomba, ikaranse emeeting, kera omonto abwate ekebande, kera omonto abwate ekura, kera omonto asoke goaka ekura. Information buna eyio abang'ina bagosoa ebinyoro biya. Ntore ntori sure ng'a abang'ina ki babwatire idea ngoika ere nyomba, because buna ba kare mpaka baake estori.

Ntotageti egento keria ng'a matiangi akorwa amo are gochira Kenya, naende mpaka kairane tomanye kora chimeeting iga na iga. No! Matiangi should appoint bono iga, omogusii representative gose representative yaye campaigns in the US. Oko anchor the views chia matiangi ase bare, nere o transmit what they are saying gochia ase matiangi. Mbuya mono.